Bwana asifiwe. Haleluya. Nĩ ndoka nĩgetha tũgayane kiugo kĩa Ngai, kĩa Ngai ũrĩa mũtũra muoyo, kĩa Ngai ũrĩa ũtahotagwo, kĩa Ngai ũrĩa ũtathingithagio, kĩa Ngai ũrĩa ũtwendete na watũrutĩire mũrũ wake wa mũmwe nĩgetha tũkonekana bũrũri wa arĩa me muoyo. Haleluya. Ngai witũ nĩ wa kĩhoto, Ngai witũ nĩ wa matha maingĩ na nĩ Ngai ũrĩa ũtacenjagia kũringana na mahinda. Ũguo twamwĩhoka hingo ciothe nĩ arĩtũguũragĩria wega wake tondũ nĩ mũingĩ, nawe ndahana ta mũndũ, nawe akoragwo agĩka kũringana na ũrĩa onaga kwagĩrĩire, agatũrathima na agatwĩka wega. Ona ithuĩ tũrĩ ehia-rĩ, Jesu Kristo nĩ atũkuĩrĩire. Njĩtagwo MC Ndegwa wa Wang'ondu, na ndoka nĩgetha tũgayane kiugo gĩkĩ kĩa Mwathani. Ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, wĩra wothe tũrutaga, wĩra wa o mũndũ o mũndũ nĩ ũkagererio mwaki-inĩ. Haleluya! Mawĩra nĩ mararĩhwo, gũtirĩ wĩra tũrutaga wa tũhũ. Wothe twanaruta na ngoro twĩyendeire, nĩ tũkarĩhwo nĩ Mwathani Jesu, nĩ tondũ nĩ agoka na irĩhi agwĩte guoko-inĩ, nĩguo maandĩko maugaga. Ngwenda tũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Akorintho wa mbere, gĩcigo gĩa ikũmi na ithatũ, twambĩrĩrie mũhari wa ithathatũ, ah, reke twambĩrĩrie mũhari wa ikũmi. Niĩ-rĩ, tondũ wa wega ũrĩa ndakinyĩirio nĩ Ngai, nĩ gwaka ndakire gĩtina ta ndĩ mwakithia wa nyũmba ũrĩa mũũgĩ, na mũndũ ũngĩ agacoka agaaka igũrũ rĩakĩo. No rĩĩrĩ, mũndũ o mũndũ nĩemenyagĩrĩre ũrĩa egwaka igũrũ rĩakĩo, tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwaka gĩtina kĩngĩ tiga o kĩu kĩrĩkĩtie gwakwo na nĩkĩo Jesũ Kristũ. No rĩĩrĩ, mũndũ angĩaka igũrũ rĩa gĩtina kĩu na thahabu, kana betha, kana mahiga ma goro, O na kana mĩtĩ, kana nyeki, kana itira cia rũũa-rĩ, gũtirĩ hĩndĩ wĩra wa mũndũ o mũndũ ũtakoneka ũrĩa ũtariĩ, nĩ ũndũ mũthenya ũrĩa ũũrĩa nĩguo ũgaatũma uumbũke, nĩ gũkorũo mũthenya ũcio ũgaakĩa o na mwaki, naguo mwaki ũcio nĩguo ũkaageria wĩra wa mũndũ o mũndũ ũtũme ũmenyeke mũthemba waguo. No rĩrĩ, wĩra wa mũndũ ũrĩa arutĩte wa gwaka igũrũ rĩa gĩtina kĩu ũngĩikara ũrũmĩte-rĩ, mũndũ ũcio nĩakaheo ũtungati. No wĩra wa mũndũ ũngĩhĩa-rĩ, nĩ kũũrũo akoorũo nĩguo, nowe mwene nĩakahonoka Ĩndĩ akaahonoka o ta mũndũ ũhungurĩirio mwaki-inĩ. Bwana asifiwe. Wĩra wa mũndũ o mũndũ nĩ ũkaagerio. Paulo akĩandĩka akiuga atĩrĩrĩ, Nĩ ũndũ wa wega ũrĩa ndakinyĩrĩirio nĩ Ithe witũ-rĩ, nĩ gwaka ndakire gĩtina, I laid a foundation, ta ndĩ mwakithia wa nyũmba ũrĩa mũũgĩ, haleluya, ti ũrĩa kĩrimũ wakire mũthanga-inĩ. Ti ũrĩa kĩrimũ wakire rũnyanjara igũrũ, nĩ ũrĩa wakire igũrũ rĩa ihiga, Jesu. Haleluya! Jesu nĩwe ihiga, na maandĩko maugaga, He is the stone that was rejected by the builders. Nĩ ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩ aaki. Bwana asifiwe. Na nĩrĩo rĩacokire gũtuĩka ihiga rĩa kũrũgamia mũthingi. Ihiga rĩa kona rĩrĩa rĩa kũrũgamia nyũmba, rĩrĩa rĩkoragwo rĩakĩtwo wega mũno, na nĩrĩo mũthingi wa nyũmba ĩyo. Bwana asifiwe. Paulo akauga atĩrĩrĩ, ndakire ta mwaki- ta- gĩtina ta ndĩ mwakithia wa nyũmba ũrĩa mũũgĩ, no mũndũ ũngĩ-rĩ, agacoka agaaka. Na ithuĩ tũrĩthiaga tũgaka igũrũ rĩa gĩtina kĩu, Jesu Kristo. No maandĩko ma Ngai mauga atĩrĩrĩ, twĩmenyerere ũrĩa tũrĩakaga igũrũ rĩa gĩtina gĩkĩ, tondũ wĩra wa mũndũ wa mũndũ-rĩ, nĩũkagererio mwaki-inĩ. Mũthenya ũcio wa gũtua cira-rĩ, mũthenya ũcio wa kũrĩhana mawĩra-rĩ, haleluya, ũgakĩa o na mwaki. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Nĩ ta ũrĩa thahabu ĩgeragĩrio mwaki-inĩ. Thahabu ĩrĩa njega ĩhĩtũkagĩrio mwaki-inĩ ũrĩa mũritũ mũritũ mũritũ, ĩka overheat wo ĩkahitwo. Akorwo ti njega, ĩgatũkanga. Ta rĩu mahiga no nginya matũkange mangĩgererio mwaki-inĩ, no thahabu yaumĩra mwena ũrĩa ũngĩ ĩkoragwo ĩkĩhenahenia. Hallelujah! Reke ngũteithie mũrata wakwa, nĩ tũraruta wĩra wa Ngai. Hihi tũraruta wĩra wa Ngai atĩa? Tũrahaka atĩa igũrũ rĩa gĩtina gĩkĩ Jesu Bwana asifiwe. Maandĩko ma Ngai mauga atĩ no tũthure gwaka na nyeki. Nyeki ĩngĩgererio mwaki-inĩ, it is just obvious that nyeki ĩyo no kũhĩa ĩkũhĩa. Tũngĩthura gwaka na itira cia rũa icio na icio itingĩtiria mwaki, nĩ twagweterera handũ itira cia rũa, pieces of skin. Rĩu ũngĩgĩa kana rũũa rĩ, rũũa rũu no nginya kana hide no nginya ĩgererio mwaki-inĩ, na yagererio mwaki-inĩ no kũhĩa ĩrĩhĩa. Harĩ kĩndũ kĩngĩ kĩagwetwo, mahiga, mbaũ, na nyeki, na itira cia rũũa. Ĩĩ, ta wĩyũrie indo icio rĩ, what can get consumed by fire, na nĩkĩ gĩtangĩ, na nĩkĩ gĩtangĩhĩa? Rĩu maandĩko ma Ngai mauga tondũ wĩra wothe nĩ ũkagerio mwaki-inĩ-rĩ, nĩ kũrĩ ũngĩ wathurwo gwaka na thahabu. Reke tũ differentiate mawĩra maya ma thahabu na ma itira cia rũa na ma nyeki na mĩtĩ na mbaũ. Twĩyũrie atĩrĩrĩ, nĩ kĩĩ na kĩĩ kĩngĩhĩa? Kũrĩ wĩra ũrutagwo nĩ mũndũ ũrĩ wa mwĩĩkĩrĩro, ii na ũiru, na ũhoro wa kwĩĩkĩra nĩ niĩ njũĩ mũno, ĩĩ o na ng'ania matingĩhota kũinithio ũũ, ng'ania matingĩhota kũhunjio ũũ, niĩ gũtahunjĩtio ndiiguaga ta kwa, itahunjĩtio ndiiguaga kwahunjio. Reke ngwĩre. Maandĩko ma Ngai mauga atĩrĩrĩ, tũrute wĩra wa Ngai twĩ na ũũgĩ. Hĩndĩ ĩrĩa hingo ciothe ũraruta wĩra wa Ngai, kana nĩ kũhunjia, kana nĩ ũheani, kana nĩ kũrora andũ arĩa angĩ thĩinĩ wa kanitha, ona thĩinĩ wa wĩra wa Ngai wothe-rĩ, ũrutage ũĩ atĩrĩ, wĩra ũcio wothe nĩ ũrathimwo, na mũthenya ũmwe nĩ tũkarĩhwo wĩra ũcio. No nĩ kũrĩ andũ wĩra wao ũkahĩa. Ũngĩaka na nyeki nĩ ta kuga atĩrĩrĩ, ũraka wĩna ũiru, ũraka wĩna muku, ũraka ũtarĩ na wendo, wĩra ũcio nĩ wa nyeki, wĩra ũcio nĩ wa itira cia rũa, na mũthenya ũmwe nĩ ũroka wĩra ũcio ũkahĩa wothe. Thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio rĩ, Johana nĩ andĩkire akiuga atĩ Johana ũyũ wa kũguũrĩrio, akiuga atĩrĩrĩ, ngĩcoka ngĩona mabuku mahingũrwo, na andũ makĩrĩhwo kũringana na wĩra ũrĩa wandĩkĩtwo mabuku-inĩ macio. Ta wĩyũrie atĩrĩrĩ, wĩra waku wandĩkwo atĩ warutire na ũiru-rĩ, wĩra ũcio nĩ ũkarũgama? Kũngĩkorũo wĩkaga nĩgetha wonwo nĩ andũ, kũngĩkorũo wĩkaga nĩgetha wambatĩrio na ũtũgĩrio-rĩ, wĩra ũcio nĩ wa nyeki, wĩra ũcio nĩ wa itira cia rũũa. No nĩ kũrĩ wĩra ũngĩ wa mahiga ma goro na thahabu, ũrĩa mũndũ ekaga nĩgetha akenie Ngai ũrĩa watũtũmire tũrutage wĩra ũyũ. Hĩndĩ ĩrĩa tũkũhunjia ngumo ya Ngai na njĩra ya ũheani, Hĩndĩ ĩrĩa tũkũhunjia ngumo ya Ngai na njĩra ya kũhe arĩa matehotete, tigaga kũheana o nĩgetha wĩ mbere ya andũ wonwo nĩ waheana. Kũrĩ mũndũ ũtangĩkũhe mwĩ nake inyuerĩ, no mũrĩ gĩkundi kĩa andũ, nĩakuga atĩ, ũkang'ania ngũhe, agakũnengera mbere ya andũ nĩgetha mũndũ ũcio-rĩ, atuĩke nĩ mũheani mũno. Reke ngwĩre mũrata wakwa wĩra ũcio nĩ wa nyeki. ona ndũngĩĩtiria. Wĩra ũcio no ta wa itira cia rũa na ndũngĩĩtiria tondũ waheana nĩgetha ũganwo nĩ andũ. Waheana nĩgetha wambarario nĩ andũ. Waheana nĩgetha wĩkĩrĩrwo. Ĩkaga maũndũ mangĩ ta ũrĩa twerirwo atĩrĩrĩ, Ngai witũ nĩokaga aka, ũndũ ũrĩa wĩkĩirwo hitho-inĩ-rĩ, Ngai nĩokaga agatũrathimĩra ũtheri-inĩ. Tiga kwenda gũtĩo nĩ andũ thĩinĩ wa wĩra wa Ngai. Tiga kwenda kwambarario nĩ andũ thĩinĩ wa wĩra wa Ngai. rutana wĩra na kĩo ũkĩmenyaga atĩrĩ mũrĩhani nĩ ngai ti andũ onawe woneka tũtararuta wĩra-rĩ weruta wĩra wa thahabu ona to nginya woneke harĩ mũtumia watũraga akaga kanitha-inĩ akarehe mahũa na agacoka akagemia nyũmba ĩyo ya ngai na akahurahura nĩ tondũ we wĩra ũcio warĩ ngoro-inĩ na akahoera nginya mũhunjia na akarehe gacai ka mũhunjia na nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ watũraga nĩwe hunjagia eĩkĩragĩra niĩ hunjagia andũ makahonoka ndatua kũhoya andũ makagwa thĩ niĩ rĩu rĩ niĩ nĩ niĩ hunjagia na nĩkĩo andũ mahonokaga mũthenya ũmwe andũ aya nĩ monirio kĩoneki kĩa ũhoro wa thũmbĩ ciao ũrĩa igakorwo ihana Na mũtumia ũyũ akĩhoya-rĩ, nĩonire thũmbĩ yake ĩ kũraihu, ĩ thũkanu mũno, ndĩrĩ nginya karangi ona kamwe, ndĩrĩ kamũgemio ona kamwe, ĩroka ĩ thũku mũno, ĩgoka ĩgoka gũka, no ũrĩa ĩroka, yokaga ĩkuhĩrĩirie mũtumia ũcio, o ũrĩa yamũkuhagĩrĩria ĩgathiĩ ĩgĩkengaga, ĩgathiĩ ĩgĩkengaga, yakinya harĩ we, ĩgĩtuĩka a golden crown. Na rĩrĩa oririe Ngai-rĩ, akĩĩrwo atĩrĩrĩ, atĩ, Andũ we makuonaga ta gũtarĩ ũndũ wĩkaga, andũ, na nĩkĩo wĩ kũraihu we ũroneka ta gũtarĩ ũndũ ũreka, na nĩkĩo thũmbĩ yaku andũ makĩmĩona monaga ĩtarĩ riri, no yagũkuhĩrĩria rĩrĩa ĩgakinya harĩ we-rĩ, nĩ kuonia ũronia atĩ thũmbĩ ĩyo-rĩ, nĩ ĩkagema tondũ mũheani nĩ Mwathani, tondũ mũheani nĩ Ngai. Hallelujah. Nake mũndũ ũyũ ũngĩ-rĩ, thũmbĩ yake ĩrĩ kũraihu yonekaga ĩ ng'emu, ĩgemete kũgema kũgema kũgema, ii, no ĩgĩkuhĩrĩria-rĩ, ĩgoka ĩbĩndĩte, ĩgoka yagĩte cura, yakinya harĩ we ĩgĩtuĩka iratathi. Mũndũ ũyũ akĩũria Ngai, nĩ ngwenda kũmenya atĩrĩrĩ, nĩ kĩĩ gĩtũmi na nĩguo ndũire hunjagia, na nĩguo ndũire ngwambararagia na andũ makahonoka, nĩ kĩĩ thũmbĩ yakwa yakinya harĩ niĩ yatuĩka iratathi? Akĩguũrĩria akĩĩrwo atĩrĩrĩ, gĩtũmi gĩa thũmbĩ kuoneka ĩ kũraihu ĩrĩ thaka mũno-rĩ, ĩroneka ĩ thaka tondũ wa rĩrĩ, andũ makuonaga we nĩ we, o nawe wĩyonaga we nĩ we. No wĩra ũcio ũrutaga ũriganĩirwo atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ andũ angĩ magũtiragĩrĩra na mahoya, nĩ kũrĩ andũ angĩ makwambararagia. Wĩra ũrĩa ũrutaga we nĩ ũrutaga na kwĩyona kũingĩ, wĩra ũrĩa ũrutaga wonaga we nĩ we ũhunjĩtie nĩkĩo andũ mahonokete. Ngai akĩmwĩra atĩrĩrĩ, yakinya harĩ we nĩ kuonania thũmbĩ ĩyo yaku nĩ ya kũhĩa na nĩ ya gũthira. Wĩra ũcio waku nĩ kũrĩ andũ magũtiragĩrĩra. Nĩ wona mũtumia ũrĩa ũkaga na mahũa, akagemia kanitha na agakũrehera cai na agakũhoera, na andũ angĩ aingĩ. Acio nĩo magũtirĩrĩire na nĩo makagĩa na thũmbĩ ĩrĩa thaka, nawe thũmbĩ yaku waga kwĩmenyerera-rĩ, wĩra waku nĩ kũũra ũkora. Mũrata wakwa, Twerwo atĩ wĩra wa mũndũ warũgama rĩ, watiria mwaki rĩ, mũndũ ũcio nĩ akaheo ũtungati. No waga gwĩtiria mwaki rĩ, mũndũ ũcio nĩ kũũrwo akoorwo nĩ wĩra wake. Nĩ agakĩhonoka ĩ, no agathiĩ atarĩ na thũmbĩ ya wĩra wake. Rekei twĩyũrie atĩrĩrĩ, tũraruta wĩra atĩa twĩ mbere ya Ngai? Tũraruta wĩra atĩa twĩ mbere ya Ngai? Hihi nĩ tũreyonania? Wĩra waku nĩ ũkarũgama? wĩra waku nĩ ũgetiria mwaki tũrute twĩna wendo tũrute twĩna ũiguano nĩ tũrute wĩra tũrĩ na gwĩtigĩra ngai tũtigetigĩre andũ tondũ twetigĩra ngai rĩ nĩ tũrĩhotaga gwĩka wega harĩ na andũ kana hatarĩ na andũ tũtaratũgĩrio kana tũgĩtũgagĩrio haleluya nĩ wega tũmenye atĩ ngai witũ nĩ ngai wa kĩhoto na nĩ akarĩha mawĩra mothe na gũtirĩ wĩra ũkora bwana asifiwe sana nĩ ngwenda gũkũhoera mũthikĩrĩria wakwa nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ũkũruta wĩra rĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgwĩka wega rĩ ngai akandĩka atĩ waruta wĩra wĩna ngoro ĩyendeire waruta wĩra wĩna ngoro ya uma andũ na ndũrĩ hĩndĩ ũgaconorithio na wĩra waku ndũkora may god bless you ngai arogwĩka wega ũgĩthiĩ na mbere na kũruta wĩra wake ũkĩendaga tu kwambarario nĩ Ngai na wĩnyihĩtie nĩgetha Ngai akwambarario, akwambararie ndũkende kuonwo nĩ andũ, ndũkende kũruta wĩra wĩna ngoro ya kuga atĩ we nowe, ruta wĩra wĩnyihĩtie na wĩra ũcio wagerio na mwaki rĩ, Ngai nĩ akauga atĩ wĩra ũyũ mũndũ arutire rĩ, arutire ena ngoro theru. May God bless you. May God do you good. Rekei tũhoe na nĩgetha Ngai atũteithie kũrũgama atĩ wĩra witũ nĩgetha ndũkanae kũũra. Rekei tũhoe. Nĩ twagũcokeria ngatho Ithe witũ nĩ tondũ we wĩ Ngai wa kĩhoto, nĩ tondũ we wĩ Ngai mwega. Ũrotũra wambararagio, ũrotũra ũheagwo ngumo na ũgoci. Na hĩndĩ ĩrĩa yothe tũkũruta wĩra waku Mwathani-rĩ, tũteithie kũruta tũgwĩtigĩrĩte, tũteithie gwaka wĩra ũgetiria ta wĩra wa thahabu nĩ tondũ we wĩ Ngai kĩhoti. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, o na rĩa Mũriũ, o na rĩa Roho Mũtheru. Amen. May God bless you. May God do you good. Thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria, thiĩ na mbere na kwĩrorera channel yakwa, nĩgetha ũthiĩ na mbere na kũigua mahunjio mangĩ, na Ngai witũ akũrathime na agwĩke wega. Amen. Kwaheri. God bless you.